Hei! Elena Cressy sy 'ma. Fi yw'r un sydd yn hollol obsessed gyda'r we. Pa fath o beth? Pethau fel hyn. Pethau fel hyn. Ac wrth gwrs, Pethau fel hyn. Who that boy? Who was that? Who was that? Eh, who was that? Who was that? That boy. Eh, who that boy? Who is that? Bob mis, dwi'n rhannu pimp o fy hoff straeon ar y we er mwyn creu... Pimp? Elena, chi'n cofio Boaty McBoatface? Wel, ceodd y pôl ar yr unfed ar bymtheg. A pha enw enillodd y pôl? Boaty McBoatface! Hwre! Ond, fel nes i sôn wythnos diwethaf, Yr NARC sydd yn penderfynu enw'r cwch. Ond, dyw'r hwyl heb orffen eto. Mae rhywun yn Awstralia, ar ôl gweld y stori 'ma, wedi enwi ceffyl rasio yn 'Horsey McHorseface'. Ac, mae ysgol yn America yn cynnal pôl i ddewis enw newydd. Be sy yn y pump ucha? Schooly McSchoolface. Yw hwn byth mynd i fenni? Nawr, siŵr o fod glywoch chi am Johnny Depp a Amber Heard yn smyglo dau gi mewn i Awstralia. Anyway, dim hwnna yw'r darn mwya od. Cafon nhw eu cosbi am dorri reolau'r wlad. A be oedd y gosb? Talu ffaen? Community service? O na, mae'r Aussies di bod yn glyfar iawn y tro ma. Australia is a wonderful island, with a treasure trove of unique plants, animals. And Australians are just as unique, both warm and direct. When you disrespect Australian law, they will tell you firmly. I am truly sorry that Pistol and Boo were not declared. Australia, yr unig wlad sydd yn embaraso ei list celebs. Chwarae teg i'r Llywodraeth. Ath y fideo'n feiral yn gyflym iawn. Na chi ffordd o ledaenu'r neges. Ac wrth gwrs, ar ôl hyn, dath y countless parodies, fel yr un yma gan Natalie Tran ar YouTube. Australia is a wonderful island with a treasure trove of unique plants, animals and people. Dyn ni gyd wedi wneud camgymeriadau ar Twitter a Facebook. Gall fod yn typo, tagio'r person anghywir, neu falle hoffi llun oeddech chi ddim fod i hoffi. Sai'n siŵr os yw hwn yn gamgymeriad, ond mae fe'n ddoniol iawn. Mis diwethaf, nath criw o bobl ifanc Ar ddamwain. Wahodd enwogion i'w grŵp chat nhw ar Twitter. Nathon nhw wahodd colofnydd adnabyddus o America. Naeth e hyd yn oed siarad nôl atyn nhw am Avril Lavigne, wedyn ymlaen i Demi Lovato a Taylor Swift, a wedyn Donald Trump, wrth gwrs. Ond oedd 'na un person enwog arall yn y grŵp oedd heb ddeud gair eto. Ie, Yr Edward Snowden. A dechreuodd Ed siarad nôl. Ar ôl bach, gadawodd Ed y sgwrs, ond gyda neges bwysig iawn. Byddwch yn ofalus pwy sy'n darllen eich negeseuon. Ok, so, dwi eisiau rhoi sylw i ddau o fy hoff tweets o'r mis dwethaf. At Voldemort Bicep, ec o'r enw, sgwennodd y tweet yma. Cwpl o funudau ar ôl iddi twîto, gath hi yr ymateb yma. Roedd hwnna'n hen ddigon o aml iddi gario'r jôc ymlaen. At fy ail hoff stori o Twitter? Cwmpodd Clara mewn cariad gyda ci bach. Gofynnodd i'w thad os allen nhw brynu fe, a dyma be ddwedodd e. A beth ddigwyddodd? Ath hi ati i gael y retweets, a chafodd hi'r ci! Hwre! Ath Twitter yn wyllt ar ôl clywed y newyddion da. Dwi am orffen gan sôn am fy hoff cyfrif Twitter dros y mis diwethaf, at Exploding Unicorn, enw da arall. Mae'r person 'ma yn golofnydd a comedian yn America, ac mae ganddo pedair o ferched. Dros y mis diwethaf, mae e 'di twîto sgyrsiau mae e 'di cael gyda nhw. Cofiwch i danysgrifo ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.